a hi maxaka ni mi xeweta kusuka etindhawini ta ku hambanahambana ni mi amukela ka Conspicuous Talents T_V Home of Analysis and Talent so we are under the banner of Conspicuous Talents T_V a hi tlangi na genge so lexi nga kona namuntlha we are just going to do a bit of analysis nyana. and then analysis yeleyo yi ta va yi kha yi back up hi opinion ya mina there are no facts presented just opinions so please swi tekeleni enhlokweni ku ni ya ko va mavonelo ya mina na tshikelela kwala ka mavonelo coz a ni la ku tikuma se mi tikuma mi kha mi va. mi hlamula swo ka mi nga swi tivi ku mi hlamula yini so handle ka sweswo handle ko dya nkarhi lexi ni lavaka hi ya vulavula hi xona mintlha na hi ya vulavula hi Mister Post March beef March ya n'hweti hayi March leyi ya ku vula ku swilo swi tele and then hi tlhela hi vulavula nyana hi bit of Benny Mayengani album cause hi vona yi ni hlakusekisa hi kombisa ku Benny Mayengani yi ta humesa album. nawu so lexi ni ya ku ni ya ku ya tshikelela ka xona i ku e early this year Mister Post i vulavule hi ku ku ya hlanganiwa hi March March yi fikile namuntlha hi ti sixteen ta March n'we mi nga ta n'wi tshamiwa na video namuntlha namuntlha se hi le ka hi ku hi mid March kahle kahle hi le xikarhi ka March. so um a hi si za hi twa nchumu kumbe a hi si za hi twa nchumu Mister Post a lahlela ku idea ya ku ku nga va ku ri yini lexi a ya ku ya vulavula hi xona ka nghoma yena tanihiloko mi swi tiva ku loko benala ta humesa beef marito vana va loyi swinguringwiri wa we roho ka Facebook even though Mister Post a vurini ku yena a hi munhu wa ka Facebook and all those things ma swi twisisa. so lexi ni lava ku ya vulavula hi xona i ku Mister Post a nge beef Ben Mayengani match leyi hambi u beef-a ti-chances ta ku a beef-a hi hi hi hi hi swilo leswi a nga ta i ya katsa swona u beef-a nsati n'wana hinkwaswo yi le hansi possibility ya sweswo why ni vula so loko mi languta first video ya Mister Post loko a vulavula na Ben Mayengani . i this thing ya ku album ya ko yi ba kwini ku yena hi le giyani a yi yi twi hi exercise ya ku a hi endli music wa kahle hi sukela swa ti-beef a tlha emphasize ku beni mayengani i onha music marito ya mr post yalama ka that video ya january a vuya second video loko beni a ta va endla advert ya ya palms a ku hlanganiwe ni palms vanhu a va ti palms mundzuku ku ta tsakiwa and all those things Mister Post a endla video laha nga vulavula na timhaka ta le Caltex um na timhaka ta ku a tlhela a tshikelela kwalaho ka ku a hi endli a hi endli music wa kahle va nga bi music wa kahle wo tsakisa vanhu all these things hi tshika mhaka ya ya ya ya ya ku ni tolovela ni nga ka ni nga ha ri ku n'wi khoteni right but . ni ni ni ni ni ni zama ku vula leswi swi nga vula hi mr post hi ndlela yeleyo video ma yi tiva mi yi vonini um i think na kwala ni endle video yo ni endle video ehenhla ka video so mr post a nge a ya bifa beni mayingani na loko bifa chance ta ka bifa beni mayingani litsongo given the reasons leti mina ni nga mi nyika tona ku e emphasize ku a va bi music na ku mr post i kombe

ma swi vona ni nga vula ku Bennet i obsessed hi Mister Post coz almost everything lexi a xi endlaku a vulavula hi Mister Post swi komba ku ka Mister Post i vone opportunity and then other thing i ku a swi lexi ni nge te ni ta vulavula hi xona ni te ni ta vulavula hi mhaka ya album ya Benny so hi vone nhlayo vo sikiza a tsale post ka Facebook. a post-e nyana na picture a ni tivi ku that picture leyi a nga yi post-a ku nga va ku ri yoho album cover or what picture ya koho a hi yeleyi nga kwala swikirinini swa n'we ka nkarhi wa sweswi loko ni vulavula hi picture mi ni twa ni ku um i post-e picture ni hlavusikiza ka ka ka ka ka facebook and then la ka post leyiwani ni hlavusikiza i vulavula hi

and then xin'wana xa kona beef ya Mister Post yi nga determiner hi album ya Benny ku ku rhanga ku humesa mani between the two loko Benny u rhanga a humesa album ya yena yi va clean yi nga ri na beef. beef liya ku ze yi tikomba ngopfu ku yi kongome kwini mi swi tipost a nge beef even if munhu o humesa beef mi tipost swa ndlela fika a nga beef and loko mi swi tipost ku ba beef ku ta fika ku va beef leya ya ku sivasiva ya ku pfalapfala you remember your um, uh, ka that project ya vugaringani wa garingani ku na tinsimu to tala laha leta ku ri beef kumbe leti hi nga fika hi hleketa ku i beef. ma yi vona mhaka ya kona so as from mina hi leswi a ni mi khomela swona for namuntlha sweswo ku Mister Post ti-chances ta ku a ba beef this much ti le hansi ngopfu kumbe ku humesa beef from Mister Post swi le hansi ngopfu swa endla a nga humesi beef Mister Post and album ya Benny Mayengani swa endla yi fika yi va clean yi nga vi na beef. from the two and swi ta ku vo tala mi expect ku twa something as you promised ku hi ta hlangana hi march so um na cancer guys ku va mi vone this video n'we mi nga kota ku fika la video yi helela koho inkomu loko mi nge se subscriber subscribani kumbe mi yimela nkarhi wa right lomu ka ku nga ku right u nga ku mi subscriber inkomu